Yie kama tin. Ma jaode mane luwo bang' jaoda. Nohaye marach Nyasaye nokawe. To

Ago erokamano ni owete kod osiepena mosebiro mondo ati matin, abiro wacho matin kasto adog abeda beda. Kawuono wan gi function mar madhe to adwa nawach matin. Wuone jaki nwagenore godo. Sama nwaerore kode koluonga to penja ni beb banyalo chamo gimoro kama ne tuo osiptal. Tadhi tanene. Tapenje ni beb what can you take? to nyisa ni anything nikech dichuo nokelona fulu natedo otieno nodong' nochuna mondo akaw funda mondo adhi godo sama nakawo funda makawo mamiye mamiye dhoge e kaka nodhi opak yesu ruoth to bel nodhi kamano chiri mawinjo ka dongo haleluya chiri mawinjo ka tima nowa adonga nowa yes yangonda awasa kama koro wachiko mama mineno ka nyie kane ma dhako gi nus anyalo waka madake To gari ema oketona drrrr gi security police ok opamna achiel. Achaka Nairobi to ndege drrrr nyaka Kisumu ok opamna na achiel. Achaka kama dar kuru to nobiro Migori Prade moketa gere ok ochako pam na chieng. Ada wuo kuom mon malelo, gimomiyo mama ni lelo, momiyo kawuono nyaka kawuono Raila nyaka bede loch. Dhako malelo ber ing'eyo pache. Koso e dala no bang' be dala moriere. Dhako malelo en nyathine kopo ni ka okawe gi daktari to en e dala to gimonego nyathine nyaka jo dala gi ng'e. Oyweche tok denge. Lakini chwore puonjra puonja chwo sandani nyathine pap.

Wuon gi onego kong'eyo kech oyudo teko. Opak Yesu. Dichwo dichwo man gi munde. Eh, ayo go dhako. Ibiro njawi gi bunde nino. Ikete wuok e tara ni opap. Igoyo. Chakino opap. Nenda kule kibonde, ah, nenda. Enda, nenda. Nenda kibonde. Unadia kwa kitala nenda. Ofwe kwa soko ofwe. Mambi ane. Awe ni thuolo mondi uo. Ne chuo mopidho tikigi Agoyo erokamano Nyasaye mondo ogwedhi jowadwa. Kata bende ipidho ti kiwire gi mo kata gi gik mang'eny lakini yadh dhako en mana pesa. Nyiego. Nyiego. Wanyisi.
Ungenyieka ni. Ungenyieka. Ing'eyo ni en ema ne jaode ne tin. Jaod mokwongo en ema ne jaode ne tin, to jaode notho. Jaode notho en Shiliel. To koro kabiro kama ka akele mondo go ne jothurwa ka a. Yiego, min jaki. Yiego. Mos jogi.
Opak Yesu. Opak Yesu kendo. Nyiego Nyamwita ni to tiyo kodwa. Wasadong Nyamwita, Mheshimiwa, wasadongre kari kanyaklo a Nairobi. In gi pachi moro wang' ni wateri kata nono. Omambo un ji ariyo, be usetiyo kodwa gi mama?

Mae sama kori bae beb wuon opacho, ae beb, nyingo pok ni ndrogo, ae beb ya, to yeche ne ka wang'ne, ae ae chwara, kata koro chalo de. To in dende denda, to chieng' koro ma koro koro gik ne pap, kata bebe du. Kau ten mbele nyise ni winja ket na thumbe dongo e ting'e gi malo eh, e ting'e gi ka rabi abiya ting'e gi malo eh, e ting'e gi ka kadap nyake debe to igone Raila Amolo ago erokamano ne osiepe kod owede mosebiro konya kawo jaoda Chura nahero na godo. Wuon jaki nohera. Naluongo ni babe, naluongo ni sweet. To sama notuo, kadhi mondo adhi anene to apenje ni babe, what can we eat? To gima nokelo ema natero. Funda mana kawo. Kakawo to mi. Kaka nanyura ne pap. kaka nodhi opaki Yesu Ruoth to beri nodhi kamano moweya to chiri mawinjo ka duoga dongo opaki Yesu ni adonga mowa Yesu avona koro sani wan gi nyiego wawuotho kama nyiego nosamiya tich moro e, e State House mondo avona koro sani wan gi nyiego Waguo to kama nyiego no samia tich more eh, State House mondo kubiro mondo liete ere mondo liete man kata fadhali Ero kamano be neno samoro gige chuhi no kiloso omana jok ma losi usiko no toka na nyaka jok ma timo neno no toka na ibiro rundo ri Raila kodonjo la to gimana boro yudo odonjo koso kodonjo Nyasaye mondo gwedhi mam Wawuok sang'eny amba biro baro ni mondo kata kwa we joriri ok upamna ne mam dakika achiel jowad wapamne uru mam dakika achiel be unyalo yudo bakaelo machal kama be duyudi makawo beni liete wuotho godo gi law achiel madongo e ire thank you so much mama